Гапла Тукай исемендәге премиягә кандидатлар тәкъдим итү. Шуңа күрә шунда инде ел саен бер нидән бара, бер юлдан монда әллә нинди яңа формалар булмый.

Голосование будет, Илья? Һәр проф залында бүтән тәкъдимнәр юкмы? Бүтән тәкъдимнәр булмаса, безнең проф зал жанрына өч кеше тәкъдим ителде. Марат Әмирхан, Фәүзия Бәйрәмова һәм Рәфкат Кәрәмиев. Без монда аерым-аерым күн күтәрергә бит. Күпересеннәрне битене маратлаганга, кемдә кем маратлаганны идарәгә чыгарырга дип Татарстанның Тукай дәүләт премиясенә Лаек дип идарәгә чыгарырга риза, шуларның кулын күтәреп кенә. Мин дә монда катнашкач, үзем алдагы елларда тагын әле сүз арасы сүз чыгып дигәндәй, башка урында да миннән соралгач, әйткән фикеремә кушылмыйча аннан баш тарта алмыйм дигән кебегрәк. Мин үзем соңгы ике елда инде Фәүзия Бәйрәмовнаны тәкъдим итеп киләм. Аның иҗатын, һәрхәлдә, Фәүзия Бәйрәмова әдәбиятка керткән һәм өлеше ягыннан, шул калыпта аерым әдәби әсәрләре, проза әсәрләре ягыннан кырык сәхнә арасыннан гөлризасын алабызмы, соңгы вакыттагы публицистик документаль Ана романын алабызмы, барысына нисбәтле алдарак Соңгы намазлары һәм башка иҗатын санау, Бу шәһәрләр турында түгелдер. Һәм әле татар дөньясын, аның Себер ягына сузылган мең чакрымнарын өйрәнеп, татар дөньясын татар укучысына кайтаруы һәм аны ачып салган хезмәтләре миңа калганда Тукай бүрәнә лаектыр дип уйлыйм. Зөбәйр аны.

Ул дөресен әйткән инде, Исераны яхшы белә. Исераны сезнең инде игътибарыгызга тәкъдим итте, ләкин тәкъдим итү, төп тәкъдим итүче ул үзе. Кем дә кем Рәфкать Кәрәмине Тукай премиясенә лаек дип санап, идарәгә үткәрергә

Хәзерләр бирдегән безнең халык язучыбыз менә шушы тәкъдим. Менә мин үзебезнең остаханәгә иртә. Шулай газәт бирмә дип әйттем. Беренчедән, шагыйрә икәнен сез бөтенегез дә аныкланыйсыз инде. Шулай бит, димә. Ничә поэма язган кеше. Аннан соң аның бит поэмалары просто әнә шулай бармактан чыгарып язган нәрсә түгел, ул бит тарих яза. Бу бит безнең прозадан вахитыбыз язып бара анда тарихны, ә бу шигъри, шигъри поэма лар белән үзебезнең тарихыбызны язып бара. Ул бит чын йөрәктән, чын йөрәктән чыгып җылап яза. Ул бит Просто теге кендектән түбән нәрсәләр турында сөйләми, ул бит бик югары фәлсәфә, югары нәрсәләр турында сөйли. Шуңа күрә аның әсәрләрен, поэмаларын уку, бәлки, кайбер кешеләр аңлап та бетерми торгандардыр. Укыганнарыгыз булса, мин уйлыйм, укыган кеше аны җыламый укый алмый. Аның һәр поэмасы җылап укырлык. Аны тәкъдим иттеләр. Тегеннән дә, моннан да, моннан да тәкъдим иттеләр. Мәсәлән, Арча гимынын. Арча гимынын гына мин сезгә әйтәсем килә. Кайсы шагыйрьнең үзенең ягына багышлап, үзенең туган ягына багышлап, аны шушындый зур биеклеккә күтәреп язган шушындый гимннары бар. Күпме безнең андый гимннарыбыз? Ул арча да түгел бит ул. Түгел ул. Әмма ул Тукайның, Тукайның ягына, Тукайга багышлап ул язган аны. Гомум безнең, гомум Арчаның теге Тукай ягы булганга күрә. Ике төрле шагыйрьләр бар. Бар стихия шагыйрьләр, менә табигыйгать тарафыннан бирелгән, менә Зөлфәт, Мөдәрис Әкрәм кебек, Флюра Гыйззәтуллина шулар токымыннан ул. Бар конструктивистлар, менә Җыйнар махсулар күп, я җәй була. Әлбәттә, миңа үземә менә шу стихи, табигый бирелгән талантлы шагыйрьләр мәдәр аша сүзли. Ул теге фикер дә әйтеп була, ләкин шигырь ул дисең әйткәндә фикер өлкәсе түгел, фикерең бик бай икән, ташып тора икән, трактат яз фәнни, шигырь ул әлбәттә экспрессив була тиеш, анда хис беренче була тиеш. Хис үзе шундый тыгыз икән, ул инде үзе фикер уята. Шуңа күрә, әлбәттә, Флера Гизатуллина безнең татарның бик зур шагыйре, Сынды магии ханнардан дисәң дә була. Андагы тел стихиясе, ул азапланмый инде, укыганда шаккатасың. Менә ул тугызынчы саннар казанакларында чыккан Коллык зинданэ поэмасы, ул безнең, әлбәттә, татар поэзиясе өчен

Дәвид Грюнның әкиятләре балалар өчен язылган. Ә балаларга драма телендә әкият язу икеләтә кыен. Аның балалар әкиятләре шактый гына театрларда бар, профессионал театрларда. Әгәр Грюнны Тукай премиясенә лаек дип итәләргә, үткәрергә риза була шул күп нәрсә.

Рәссамлыктан менә шагыйрь булган кеше дип, менә Сагышларым дигән китабы, аның мөхәррире Әмергә Гаҗәп Моратлар дигән генә түгел, егерме ел, егерме ел ярый микән?

Һәрвакыт аның монысы рәсем сәнгатеннән файдалана иде. Ул бик зәвыклы. Кыямәттә зәвыклы кеше яшамаган, ләкин үзе зәвыклы рәссам. Шагыйрь буларак та ул менә шул дәрмән ләр мәктәбеннән дип уйлыйм мин аны. Шуңа күрә, минемчә, безнең дәрәгә туган кешесенә лаек дип, безнең берләштергән остаханәләр утырышына тәкъдим итсәк,